Mara lei nai lenpi boruak kha ai ruah ding kan si. Hi te bantukin cu mangkang na caan tampi lakah hi te bantukin na ban kan ten le CBA channel minin na chung kan lawmti kha ban chimta ka duh. Le a hmasa ah Hika hin amah hi uh, keimah nih tlawmpal van chim uh, theihternak van tuah ta ka tu ni cu mi tampi zong nih nan theih cang lai ani hi miphun caah biatak tein uh, atu kan dohthlennak a cawlcangmi se biatak tein uh, a sining anun okay a chawva siseh a mipum tiang zong lai tlang a tlungmi se ti kha kan van i theihter hna zong ka duh le Bia ai ruahnak na chin uh, ka dangdang zongah a bia zong nan ngai cang lai. A mino ahcun a bia ngeih a biachim ngeih a nuammi si i uh, ti bantukin miphun kan miphun nih uh, paraltha kan ngeihmi zong hi kan uang ti zong kha ka han van chim ta zong ka duh. Si ahcun Anmah lei zong hi atu hi riantuan nanmah lei hi a tlai ngai cang la riantuan a lawi bak in a kan miphun caah cun theih awk tha ko mi cu kan chim le kan rel hau ti khan mah ni caan na van ka piak mi chung nang ni caan na van ka piak mi chung kan lo ti kha kan van chim ta ka du le sia cun nang mah ni theiternak kha hika hin ka dang ah cun theiternak khai nei tu lengmang ko cang sihmanhsehlaw hika kamah phei uh, CBA chan kan ti Chin Bridge of Hope kan makha sinah kan community zong nih kan an theih ve nak ding kan theih tan nak man tu la makha nai tu pho khan kan mi phun do thlen nak i nangma ni na hmu ning le na ruah ning kha van pe chi ti lo makha van chim kim kan so
Siseh hi bantuk tein keimah zong santlai lo keimah zong mipi hmai ah bia i ruah ṭi ding le bantuk tein miphun le ram caah biachim ṭi ding i caanṭha ka hmu ve caah nan cungah lunglawmhnak tampi ka ngei timi te kha van chim ka duh i kanmah zong he Rianṭuan he seh, maca a dangdang le organisation le a dangdang le rianṭuanmi kan si ve tikah a caan ah cu kan i man lomi caan tampi um ve. kan theih cia bantuk khan miphun caar ah rian kan ṭuan kan ti le minung duh bantuk hi kan ṭuan khawh lo caan tampi um. Sihmanhsehlaw a herh kan ti siai cu cun. Kan rakap pohon nunah an i thap cu an nunah a liam cu kanmah te hna cu a taksa kan bami le kan lunglei a theimi lawng ve a si ko cu tiah kan ti i keimah cu ka van hne ve i zeikhom si zongah kan Chinmi hi miphun caah le minung pakhat caah khin ṭhahnemnak a um ko lai timi ti kha ruahnak kan ngei i cun mipi hmai ah bia ka chim ti ka zoh ah hi kei hi ka ralring ngai a ruang cu a hman lomi le a dit lomi bia kan chim sual lai ka ti i mah caah khan ka ralring ngai nu le pa phun thlu i kan lai phun thlu i Daṭha pakhat nih a thiam lo ahcun minung pakhat lawng a tha khawh i ciawngsazah a simi nih cun minung amah nih a thim lomi le a duhmi a kalpi ahcun sengngachia ve tan rawh dih an ti ve bantuk hin mipi hmai bia kan chim tikah khin nangmah hrawtu hi kan si sual lai timi hi ka ruah ngai ve. Mah caah cun nan si tiah khin kan van ti khawh i biachim ding in ka bia a ngaitu vialte. ka chimcia mi chungah aa ngaitu vialte nan cung lawng ka lawm i tu zong hi a dong tiang rak ka ngai bia rak ngai ve u law a herhmi khomi zongah ca rak ṭial ve u law bel leh khawh le hal khawh kan van zum te hna lai timi te kha pahati van chimta ka duhmi a si. Atu i ho sin a von chim bantuk kha tlawmpal te keimah hmuh ning le theih ning ka chim ta ka duh i nihin ah kan miphun le kan ram caah a kal kip i global kan ti ko lai Chinmi vialte nih kan cawlcang dih. kan ralkap pawl khi kan zohsia ka si kei cu letwe ka hmu ve mi hna an si tikah ka zangfang ngai ka zangfang ngai

Kamah a ka than ah khin ka tuahmi cun an ro ei pawl ka hmuh tikah ngaihchia bak a si. An tit ding tu pawl ka hmuh tikah ka ngaihchia bak a si. Cuchungah kanmah Lai miphun tlawmpal tikah hi keimah ka siaherh mi te van chim ta ka duhmi cu. Atu i dothlen ah an tuahmi kan nule pawl khi kan nule siseh kan ule siseh kan ra kho pawl vialte khi ramtang a ummi pawl khi a cacan ah live video an van zoh bia kan chimmi paoh an van zoh kan cawcawning ramdang nih kan cawcawning an van zoh ve i atu furlak ah zeitlundah ra thei thaba a si kan thi dah maw kan nung dah maw tiah a kal ciammam i kan ra ka pasat ṭha pawl. Ngeichia le lungrethei nih kan chia ka timi pakhat cu matluh nunnak an pe i heh tiah rawṭam tihar in cho an kai. Meithal he uniform he zeitlun an bak hnga kedim hmanh an nei lo hi aw kedim hmanh an nei lo. Ruah a sulh lakah lam lam cu a nal. Cu lakah thabang ngaiin ra an do. Hihi thei lo mi cheukhat cu A theimi tampi kan um. Mi cheukhat a thei lomi kan um. E tiah an tuah sawsawh ko tiah kan ti sawsawh ko. Tuah dingmi pakhat a um cu uh, pakhat cu zei he dah lo ka ti sia cu do kan nu le kan chungkha nunnak a liam i e ngeichia na kan i tuarpi ve tiah kan kai kan chim foi te asina te kan sin a phan ta tak ti akin kan nu nan a cel lo. Hei tua ve law, cu ve bantuk i, e na ti saso e, zei tluk in dah kan ra ka po, an tha ba i an lungre the an ngei chia timi khi, na mit i na vam hmu lo hmanh ah video tal na hmuh, hmantla tal na hmuh. Ma lawng ka za lo in, nei ne ah, nangmah le keimah zeidah kan tuk kho, ramdang ummi ne zeidah kan tuk kho. Kan tuah khawh bikmi cu kan ngeihchia chawva in mi pumsa rian kan ṭuanmi hi mah cucu kan tuah khawhmi a si. Cu lawng si loin mi cheukhat cu phaisa zong sianglau, phaisa fangkham ah sianglo tein a ṭhu sawsawh mi tampi kan um rih. Kei cu mah bantuk minung ka theimi paoh khi Chin miphun lawng na si lo. Titiang bak ka timi hna an si. SAC le a dirmi bak na si ka ti. Hi bantuk ka dothlen ah naa tel lo le na chawva naa tel lo ahcun Laitlang na phang nga hmang maw titiang ki ka timi hna anung. Kai chung dum cu lungruat te kan tuanti sia ke cun ka khua ka ram ka do na ti sia ke cun na phaisa a luhluh a kal hrimhrim lai. Na fim na thiamnak a kal hrimhrim lai. Dai tein thu can si ti lo. Nauma le keimah namte kan i aa sualmi hman le lung kan i chuh sualmi hman khi zeitluk in dah kan thinhung mi, zeitluk in dah kan ngaihchia a fak. Na chawva te lawng na peh lai i na ngeichia chawva te lawng na peh lai i mi cheukhat cu min he hna he kul le kei tiang an peh cang. Miphun ṭamṭi ko hna usih, ṭamṭi ko hna usih. Cucaah nangmah nih na ti khawh tuk tein miphun cu Atu nih nihin thawng vei in ting ve cang law lungkhat i rat lo hna usih. Kan ralkap pawl zeitlungdah thazaang kan pek hna lai timi te kha lungthin ngei cio hna usih. Ṭuanṭi hna usih. Nangmah le keimah nih kan dirpi a herh. Mino cu lakah mino kan biapi tuk. Mino pawl tho hna usih. Kan ram nih an, an herh. Kan ram nih an, an herh. Cucaah Tho hna u sih law kan ram hi soisel cang ko hna u sih. Kan ram nih an hlam tuk ve. Kan ram nih an ngai tuk ve. Na chawva in kan ram soisel hna u sih timi te kha ah van chim ta ka duhmi a si. Bahal na le ke tu khin tam deuh i hal khawh le va kan zuam te u law ka thei mi cu lekhu ka van i zuam ven hna lai in ka thei lo sia ki cu ka thei bak lo cun chingmu a ṭha mi cu ka chim lai i chingmu a ṭha lo mi cu ka chim lai lo i nangma tu kha a ka zotu vialte tu kha ro ziara ka thiam hram ti mi te kha chim ka duh mi si tampi ka lawm
Kan i lawm tuk. Ah, biahmaiṭhi in ah bia na van chimmi kha ah uar um. Kan miphun le kan ram caah atu lio cu kan zapi tein kan thaw i kan chawva lawng kan chawva zong kan pek hau. A miphun dirkamh hau ram liangmi caah na van chimmi kha ṭha tuk. Le tuzan ah a rak ngaitu vialte hna atu ah van kan i hel dingmi hi a biapi ngaimi si. Lai Lianpi ah sac ralhrang hmanh an um ti lomi ah MDF nih AA sawm in Chin Leng Council tangah ralkap ummi anmah hika hin Mara CDF Mara nih Council ṭha tein an dirh i macu cu an luhhnawh hna. Hriam zeimazat hen luhhnawh hnawh hna i a makhak kong khai ruah ding ka si a pipi ngai mi si. Kan miphun ni tampi mi hi kong SAC kan do kan ti lio ah a SAC do ding in hriam mipi sinah chawva hel di ko na in SAC pakhat te zong kap sual lo in kan ti ko lai fak do kan chim si cun SAC do lo in mah mipi lila tu do in a khuakhangmi kha an um caah khan makhak kong a thilri a chung thilri a hngalmi ka han salai cio mang se amah kha biatak tein a hitu penhalnak thok lai vaya hau cio po nih hi a chimmi hi di dong tiang rak ngai pi la mipi sin zong khan a rak hrom kho cio zong kha ban zuam ti kha ban chim ban ban som na ka du le si a cun hi ka hin a salai cio mang ban hel ka du min chung Lailenpi hi ase chin han um ti lo sakaw MDF cu ralhrang do ding in hriam a tlai ve mi an si. Sihmanhsehlaw namah kanmah Chin le Chin Lengkhawng sil le namah CDF Mara tiin namah Chinland Council zong nih Chinland Council zong nih hruainak ṭha tein an kalpi hna i Mara Council nih ṭha tein hruainak nan kalpi cang i mihi ahhin anmah MDF nih hruainak kha i bawm in rualremnak kan tuah lai ti si loin AA tu an vai sawm i AA kha zinhi ti khin ka theih mit rakap tha jang nu AA zinhi kha an vai sawm hna i abdu CDF Mara kha ah kah ding khan fuh hna i ah pa- mah le mah kah cu ṭha lo rualremnak tu in ah no kan soh tak ko hna lai nih hnu ah kan rem kho te lai ti kha ka theih le si ahcun mara MDF nih hin zei lungput in EE dah an van la sawm hna i hi lailin pi khu a hin mah le mah cu a rem khawh ding si komi amma MDF nih sakhan an an rak lak cia zong si za nam ma CDF mara ni rorem nak tha tin tu ma le ma cha erem kho ding se semen se lo amma ni mi phun dang pi vai som riang bang in hriam nam tha jang tam deu alet in vai som riang bang in mi hi MDF ni CDF mara an van de lu nop na mi hi zeilung put le zeilung thin da an ngei mi si a timi kha anmah an hruaitu hna lungput le timi kha hika an vun fianter awk ṭhang a ruang cu CDF Mara le MDF hi remnak nan tuah makha lai ten zong kha minung ai tlaihmi i thlennak nan tuah i saiha nan tuah bak in makha thil a chuak colh hoi a hlan lio zong a chuak rihmi hoi cu zeidah a si ti si cun rualremnak biaruahnak nan tuah lo cang te anmah nih kahnak an tuah peng fawn hoi Mi hi anmah lei nih zei lungput dah an ngeih i zei ruahnak dah an ngeih timi kha uh, hika hin mipi a ngaitu hna sinah si le uh, van chim awk ṭhami ma cun chim dik man sung.
Siseh, uh, nan bahal na zong ṭha tuk e ka thei ka thei kho tuk tein lekhu kan zo ve lai e. Anai te zong ah Laitlang ah ka tlung ve i Lianlianpi khua zong ah a tlung lemi ka si. SAC sakhan an laknak zong ṭha tein a va zohmi ka si. I a dongh tiah chim ahcun ralkap an thahmi hmanh khi khi an arki pawl an taksa pawl hmanh a va hmu vemi ka si. Na biahalnak chungah van lut ka duhmi cu leh ka duhmi cu kei cu mi kut in ruh a tlaimi paw maa le kut in ruh a tlai lomi paw a phoisi an si ti kha pakhat ah von chim ta ka duhmi a si. Zei ruang dah ka chim ti si ahcun sac lehlampi ah sakhan um lioah a foinak chim ahcun CNL CDF nih an kai i an laam i seh mipi ralkap nih a foinak cu chim ko seh mipi ralkap nih an laak. mah hnu ah khan zeiruang ah thlah Midang van i sawm i Mara ram an ra ti si ahcun atu nai ka chim bantuk kha a min ka thei lo ah sa Teresa zung ah khin video TV nan zoh nan hmu ko la cakei nih le chiandei nih sa an sei cia mi i uico he aa lo ngai mi amah private a sei ngang ṭung lo i seh cia mi va chuh ti bantuk maw seh cia mi te va chuh i va eih ti bantuk khi mah khi an si. Kanmah nih kan lah ciami kha anmah nih a kan chuh. Cu a kan chuh ka ti tikah kan i kah hna i a kan tei ruangah an lami zong si lo. Kanmah nih mipi mate cu kan ṭih bih zong si lo i kan ṭih bih zong si lo i kha A hramthawh te voih ka nun chiam ahcun a kan tlai lio ah khan a kan tlaihmi le kan tlaihmi pawl i thlennak tonnak tonbiaruahnak kan neih lio ah khan kha mah nih mah thla cu kan i thlah piak hna lai tiah biachahnak an neih lungtling nih an neih anmah zawn nih lungtling nih an neih kan i thlah piak hna i mah hnu ah kannih cu kan thlah hnu ah foi le baite an thlah lo zahan ai tiah ka lawng kha minung pathum a kan thlah piak ṭhan. A hramthawh i kan van chim i a so tuk lai caah soṭhuṭu puai in kan van chim ko lai i mah tikah khan SCC ralkap an um ti lo i SCC ralkap an um ti lo i anmah zong nih an thazaang a der ti maw a kan ruang kha ka thei lo. Emma liautawnnak lio ah khan kha rem kan duh ve an ti, kan duh ve kan ti ve. Anmah nih a kan ti vemi cu kha a si ahcun CNA CNF hi um hlah seh, Mara ram hi chuah, chuak hna seh, kanmah zong AA kan chuah ve hna lai an ti. Mah tikah ka video a zomi cu nan thei ko la. Chinram cu CNA hi cu a dupo in um nanu an naih. A ruang cu a ram a si. AA cu a ram a si lo. A dupo in kan ti ko. Asina sihmanhsehlaw nulepa ṭheu kan ti cu. CNA ah si ahcun nanmah le nanmah nan i remnak a si ahcun no kan so ko lai an ti i zahanai tiah a khan. No kan sawmi a si. Mah no kan sawmi cu kan ti ruangah a si maw set hlah. ACC raka um ti lo i kanmah le kanmah MDF le CNA ti ko si CDF i ka ding thisen lawn i kan duh lo. An ne cu i ka ko hna si tiah lungthin an nei ko lai. Sinate kanmah nih kan duh lo. Kan i ka sia ke cun Mipi thisen tampi a luang lai i inn zong a ciam lai. Mipi an tem lai kan ti. No kan sohpiak hna. No kan sohpiak hna i khatai le an chimmi cu eh lenlenpi an zo huam ti lo i an kaltak ca kanmah nih kan zo an ti hoi. Te. Mah cucu an ti hoi. Cahnunei i kah hna usih law kan kah caah kan tei a kan ti lai. No kan so pian hna le an zo huam lo le kanmah nih ti a si hoi. Cu man bantuk a si tikah ka chim duhmi cu mipi zong ruahnak he ruangah kan no no an somi si. Kan pale nih no so ri u an ti caan no an somi si. Kan ṭihmi zong si lo timi te kha. van chim ka duhmi a si. Kan nih AA an rahnak zong hi kanmah nih kan tei kho lo, kan tei kho lai lo ti an i ruah caam a si hnga ka thei lo. An cu AA hi an pathian tluk i an i bochan. A fawinak atu lio he cun. Anmah Pathian nakin a ṭhawng deuhmi aa khi an hmuh ruang a si ko men. Aa nih aa cun tei kho lai lo tiah an ruah cang a si hnga ka thei lo. Anmah te cun kan tei lai lo caah aa i song ko hna seh, aa he kan kal siah ko tiah kan ṭih ko lai timi khi an ruah caah a si men lai dah tiah ka ruah. Tampi ka lawm. Si. Ah, mi kut in rul tlaihtu ai tim deuhmi ah, hriamtlai an rak sin hi timi kha ah, fa- fah zong fak ngai nan ah, a si zong sapa ve ko ka van ti. Le na van chimmi ah khan mi a thlen tikah kana thleng lai i Ii zong Mara ram chuak hna seh, Sian ii zong chuak hna seh an ti. Sian ii cu a remnak ding cun an ti le na chuah tak hna. Si ahcun te ii cu te an chuak maw timi kha ka han van hel ka duh ngai. A si. Ee chuak cu um rih seh. A chap hmah an i chap. A chuah cu chim hlah, a chap i an i chap rih. Zeiruang ti seh, i tong, an i tong lio ah kan pa, kan pa le nih, kan u le nih, meeting a kai ve mi nih, hna i a thei ve bak mi nih an chim. Cu an min zong an chim fawn. CNA hi Miram ah chuah seh, a chung ahcun thaizing hi kal u kan ti seh an kal lai AA cu. Nihin zaw kal kan ti seh cu an kal lai kanmah nih kal kan ti cu a kal hrimhrim lai a kan ti. Zo u Mara kong si ko caah Mara ram i mipi nih an duh deuhmi an ti. Cu bangtuk a limi lenekai cu kha mipi nih kan zum hna seh tiah online a au sawsawmi online ah kan hlei dih cang ko cu teh, nan thei ko cang cu teh. A zei ee chuah cu an i chap hi. Kannih cu kha Chin ram chungah sii nih a dumnak paoh unau a ngei ko men. Mara ram ah hi Chinra a si ti kan thei dih. Kan thei dih ko nain asinain namma le nama nan rek khawh nak ding cu no kan so lan ti an so nin an chom maw bal na thal tuk an i chap ka ti kha azai ka cho foi te cu te ka cho foi te a foi te cu te Asinain leṭuih rian ṭuan khi ahodah a ṭuan timi tu kha mipi nih thei ko u. Mahhi hi a thei lomi mi nih sponsor an pek hna i an dirpimi hna an si timi te kha van leh ka duhmi a si.
A ṭha tuk. Ah, hika na rak kaitu zong nih nan fiang ko lai. Ah, chuahtu kha si loin biahrinnak an ngei i mah biahrinnak kha tlinh lei si loin a chaptu nan chap ti kha hika na vun chimpi si. Nan fiang lai. Cun mah kan biahram lei ah khan van hel rih duhmi cu minung i thlen ding nan timi ah khan uh, atu te namma nih cun minung nan tlaihmi kha nan pek viar hna makhan mi bak ah nan pek viar hna anni nih anih hnu pi lo nizan nai ti lo minung pathum an ban thla tikah an dong te te an thla cang hna maw chia le an tlaihmi vialte he te nungdam anut ding hna maw uh, zeitin thla uh, khi tlamtling na hong kir maw an tlaihmi zat ning tein tlamtling na hong kir maw ti kha ka han ke mi pi ni thai du lai cha ma kha kan ban hel ku du
A si, kanmah Mara lei kan hnulei tonnak kan tlaihmi pu kan i thlahpiak hna lai tiah lungtlinnak he an ngei lio ah khan mah hlante ah khan minung pali an ra zam kan ra chim cang mipi zawn nih tampi nan theih ko lai. Minung pali cu meeting an tuah ni ah ka ti lai cu Mah ni ahkhan anmah minung pali cu an ra zam cang. Kan sin dam te an phan. Mah hnuah kan i thlahpiah hna lai tiah biachan a um hnuah kha thla ni hra hlanah ni hleili hlanah kan i piah hna lai tiah an ti i kanmah zong kan tlaihmi paw metingka i ṭhunhlaizi paw ka ti lai cute kanmah nih kan tlaihmi paw kha minung pali an si. minung pahnih thla ni hlei hlan ah kan thla hmasa. Pahnih kan thlai kha thla pia ve u kan ti le a kan thla piak lo. Minung pathum an tang. Ma cu minung pathum cu rakap an si ma pakhat cu rakap a si. Sin ni an si. Minung pahnih cu lelampi lampi a cawh cio mai mi an tlai. Ma kha kha ma kha kan thla piau kan tin ha. A si lio ah tiin kanmah nih kan tleimi kan thlah hnuah pahnih kan thlah hnuah kan thlah piak tiang kan thlah piak lo. Kan ai pua cang. Tampi zong khi kan rat chim cang. Kan ai pua cang. Mah tluk lih lio hrawhraw kan ti. Sinain remnak a kan sik riah tu pastor pawl zong nih an lungre a thei cang. Ee mah hnuah khan Zahan naite ah khan a kan thlak piami a si. Mah ka kut zei ruang dah a kan thlak kho lo ti si ah khi cun anmah nih an tlemi khi an duhpuai an tuah kho ti lo. AA sin an phan tikah AA nih a thla lo ah khi cun an thlak kho lomi ka si. Zei ruang te cu AA kuttang ah ummi an si ve caah khan AA nih a tlaih hnu ah khi cun AA nih Yes le no lawng ka pe, pemi ka si ko timi te kha vun chim ka duhmi a si. Dam tein.
Si kan de lawm. Ve ah an an an tlai tu kha an um ca khan an lu lei nih nawl a chuah lo khan cun an thlah kho hna lo ti kha van fiang ale van hal ri ka duhmi cu si ahcun atu hi CDF mara cu Lailenpi khua nun um ti lo an chuak cang. Si a seng MDF nih hin a hruainak hi an kalpi kho maw? Au cho hruainak le hi an kalpi kho maw? An kalpi mi ah hin te amah nih online ka theih ning ahcun asset khi adik thlir ka theih lo ca khan mu. Online ka theih ning ahcun amah MDF nih hruainak an kalpi kho lo i AA nih uk hruainak kha an tuahpiak hna i AA hruainak in an kal ti kha ka theih mu cucu a dik maw la a sining kha nangmah lailin pi lei mi na si caah khan mu fiang fang tein kan kan mipi nih an van theih nak ding khan a van chim ding ka sawm
A si, ṭha tuk ee. A zei kalpi cu atu i leilanpi khua a sami pawl hi hnangamnak hnangamnak a um maw ti cu um um nem man hlah. An lungre thai tuk. Ma na chan cu an ti ve. Rakap i unam ha ṭha deuh an ti. Leneka an si ve caah an thinphang. Duhpoh bia an ti ngam ti lo. A foin ah zahan nai te ah kan i chawn lio ah an timi cu zeidah a si ti a si an ti ahcun mah ti cun kan nu reh a thei tuk cang. Zia nan kaan hna lai lu maw timi tiang um. A keimah nih ka tim hi na cu a ma ka cu keimah nih hnangamnak ka pemi hna ka si ko ee ka sim cu. A keimah ka um lo le si ko cu um ning lo cu a ka ka ko hna lai keimah kong le nan van chia capo hi hai ti hna. Le ma cu zei ruah dah si ti si ah cun an lung reh a thei tuk cang. Hruainak i AA hruainak an kal ding khi an duh lo. An anmah nih cu uh, sawngkua le panga cu kanmah ṭhu khomi an si an ti lai. An ti ko lai. Mah cucu annih cu a a ching pemi an si ko caah come on, a ching pemi an si ko caah an ching i a sinah teh kannih a chungah a um i Mipi he riak ah a ṭuanṭimi kan si tikah kan thei. An lungre theihnak kong tampi an chim. Mah ti ahcun kan chuahtak lawlaw cang lai i anmah tu um seh ti kha an ti. Kan ti kha bia a pehtlai lomi si nain facaan ti an laa pia cu minung pakhat ah dongkhat ah ponghlei nga an hal hna cu. Video zong ka chim kha a ngaimi ah cheu ka can nan ngai lai. Kha mipi mipi lap mipi harna pe hlah u. Facang kanmah CDF nih kan chia tangmi kha ral la u la ra ei u ka tiah video zong ka chim kha. Mah nu ka zan hi ma zar khan ma ro lo kha an la in thong nan thei ko la. Fat tung song ruk nan thei ko la. Rangpazu nih a lak. Mah tikah harnak ah zei duhpoh cu an kalpi khawh lai. Mah kha mipi nih nan theih ding ah chimta ka duhmi a si. Siseh, kan i lawm. Ah, kamkhatlei ah hmunhma na cuh na chuh hna nain nanmah lila tu nih eiding tu facang tun sawm rup sin na pek chin chap na dawtnak hi mah le mah cungah dawtnak hi na ngei ta kha a vun lang ngai si ahcun ah cutluk an har ahcun ah amah hi supporting lei ah hin teh ram lei lei supporting ah thazang pe tu ah hin annih lei hi thazang pe tu an nei lo tuk ruang ma cutluk cun ei ok din ok ngei lo tiang cun an um 95 percent tiang nih a kan dirpi an ti fawn tung mipi nih an dirpi hna lo maw ei awk nei lo tiang su timi kha ka van na hel ka duh ngai siseh tha tuk te ma te tian dir mu am phang am phang mi khi zeirawng ah si a foina chim cu si ne anung liu a si ne ne

Mah cu sponsor ramdang an ummi maw sponsor an pek maw ka ti tiang ka thei lo natein. Asinatein sponsor a pemi pawl zong khi kan zaw sial ke cun kha zeibantuk minung dah an si kan thei ko cu teh. Mah ruang ah an pek le pek le an pek sial ke cun an ha lai lo. Za an rakap kan pe sia cu rakap an nei cu tha tein pek hna sa se zai kan ni cu Khrihfa kan si i amma ca Pathian tlu kan ni ro kan ti mi cu Pathian han nih zu le vate ro ei lo ka chian ha lai lo an ti i kan ma tu ni ka a ma ta nga sam cu si kho lai lo kan ti facam tu kan pek hna ma ka si ko e an pesiak ke cun eiwa an nei ko lai lo maw zeiruang dah ti kha uh, mipi nih nan in fiang ko lai dah ka te ka lawm se tha tuk si acun makha ape par le van hel ka duh mi cu atu cu CDM marakha lai bin pin um ti lo MDF le uh, AA kan um khuan sa Cucaah cun mipi nih zeitluk thlah an temtuarnak si AA kut in CDF uh, MDF in zeitluk thla lailinpi mipi Mara Mara ram i mizapi nih zeitluk thla an temtuar ning si timi kha ka hin kan mipi theih awk ah chim awk that ahcun uh, van chim ning kan sawm. Ṭha tuk ee. Mah hi cu kanmah aw-aang kan theimi kan chim lai i
kan theimi zong hi zakhat chungah sungriat cu a hmanmi a si. Kanmah pumpak i kan chawnmi kha a hman kan timi a si. Mipi aw-aang hi kan chim lai lo ee. A fawinak chim ahcun Ee an ra lut tikah sponsor a pemi pawl Laitlang ah Mara pawl nih khin sponsor an lungchung tein sponsor kan pemi pawl khi an theih ahcun tlaih a si. Mah pawl khi let ṭuah in an ka in an chim ngam lo. A fawinak ka chim le kan hnulei zongah CDF sport a sim pawl cu tlaih an i tim. Asinain an duh lo buin cathanh chuah u. Kanmah cu MDF a ṭhaw khomi kan si tiah cathanh chuah u tiah an fial hna a fiang bakin. Asinain an van tuah an hmai ah an van tuak i mi san cu an van ṭhu ve. Asinain chunglei i kan support lo timi hi kan chingmi tampi an um. An ka e cun MDF an tina chunglei kanmah le a dirmi tampi an um. Mah kha an lungtha a ba ngai. Cucaah kha kannih cu kan i theithiam ko hna poi lo poi lo. Hnangam te nan um kha kan duh tiah mipi nih khuasami kan ti ko hna. Cutluk cu an van sang. Zah naite ah ka chim cang kha. AA kuttang i anmah ralkap MDF le sponsor mi pawl ramdang lei nih siseh, an ralkap pawl zong siseh, an duh ve, an duh ngai lai natein mipi hi an duh naisai lo. An duh naisai lo. Kei cu ka ti, an duh ah cu ka ti bak mi a si. Kha, kan chawn hna lai ka khin, uk ka ṭha. Dangput cu kan chawn hna lai. Minung pathum kan i cawih hna lai i kan chawn hna lai. Zeidah na duh? Aho hi dah kan auhmi nan duh tiah hal hmai khi ka duh, ka duh hna. Le ṭuai bang hal ka duh hna. Asinain keimah nih ka chawn hna cu an van ka cun "Aw" an ti. Asinain khatte an chawn hna cu "Aw" an ti ve ko lai. Ramdang veve nih chawm hna usih law nem mat an duh lai lo mipi nih. Asinain Mipi nih kan ruah thiam dingmi a simi cu annih cu ka khi AA mi aa tong lengmangmi an si. Kha AA nang kan duh duh lo chuak van ti hna seh law a tining ah AA nih a kah ko lai lo maw MDF nih a tlai ko lai lo maw mah kha an ṭih ve caah an hneh te an i hneh timi kha chim ka duhmi a si. Mipi an tem tuk. Atu nai ka chim kha. CNA an um lio ah a thla i an um lio facang fang khat mah an han lau. Zahan i dongkhat ah ponghleng ah an hal lio hmanh ah zeitlung dah an van sang an lung rei thei cang cu teh. Zahan i ni li ni ka chon lio ah maw ni li eh oh zahan kha ka chon lio kan i chon lio ah Mipi ralkap pawl khoika dah nan um? Duh pawl saikal pawl an lak, an i cit. AA cu an ṭha deuh ngai nain MDF nih kanmah Mara lila nih a kan hroh ti an si. Mah tu cu motor saikal zong mi awhlai bantuk, mi awhlai ralkap bantuk i hmumi paohpaoh la i cit. Hmumi paohpaoh ei, thah, ei. Mah khi an ti tikah mipi an tim ngai ko ee timi ti kha chim ka duhmi a si.
Kan i lawm. Hatuk. Ah, ralhrang kan do kan ti lio ah kan mipi hna nih ralhrang nak in ṭih deuh le tuar deuh an um ti thawng va theih hi cu thinlung a fak, lung zong dum lo. Mara cu a luan ciami November thla lio ah ah a luat cangmi si. Mizapi nih kan theih. Chin Land Council hruainak tangin ralhrang an ṭhawl dih cang. Sihmanhsehlaw atu kan mipi an him lo ti kha a fiang. Hocio paoh nih ka umnak mun in thazaang kan chuah i hi cu kan ṭan hau ti kha a van lang ngaingai. Miphun dang sal si kan duh lo kan ti i miphun dang sel ah a tlak ṭhan ding a tla ṭhan ding mah tein a vai peih ṭhanmi kan sinak ning lo kha kan ah, mipi nih thazaang kan chuah hau ti kha a lang. Van Hellry ka duhmi cu ka hin kan hnu lei ah uh, makha an lak din hua uh, AA nih mipi zong zana nih mipi hna Ah, Chinland Council lei ralkap le ah Mara ah CDF Mara lei an ra lai le an kah sul lai an ti le mipi kha i phennak ah ṭangphaw bantuk ah an a chawh zongah ramtang in kal zongah an hruai hna le an a kalpi hna ti bantuk kha ka theih le cucu a dikmi si maw timi kha ka han van i hal chih zong ka duh.
Mah kha cu ka thei lo. Va vaivuan zong a si kho men te. Keimah ka chawnhbion hna ahcun cun mah bantuk kha cun kan chim lo. Asinain kanmah lei zong nih an chimmi cu AA pa nih Mara nu A zampi ten a ṭhit a fawn ahcun a ṭhit ti ka si. Ee, mara amah lei amah lei khi cun a ṭha ko. Ah, pakhat le pakhat i pehtlaihnak zong a fek chinchin lai ti zong khi khi amah lei cun rawk hum men. An pule an si tikah an Mohammed bantuk an si tikah biatlainak zongah a ṭha ngai an ti kho men. Asinain kanmah lei hi cun kan lungre a thei ngai. Zeiruang te ceh i a cawcang ning kan hmuh kan zoh ti kha kan thei dih. Kan lungre thei ngai. Sina amah nih cun nuam ngai men lai ee. Sinain miphun dang i a kalmi khi kan duh lo ngai. A thli tein thlaici an tuhmi chungah khin a kio sual a ti khi kan ṭih ngaimi a si, kan lungre thei ngai. Sihmanhsehlaw mah tetiang khi phawi am hmanhlam lo khi cu a chungah khin va vaivung khi cu ka hei theih pah ko natein mah khi cu tatak i. ka chon ka chon lio zongah an chim lo i keimah zaw ka van i zaw ṭhan lai i ka hal khawh ka van i zaw ṭhan lai i a hman an ti siah cun letu in chim khawh le video zong in live zong ka van van chim ṭhan te lai timi te kha chim ka duhmi a si ka lawm. Kan i lawm. Vậy à, hika chiều bang he slide chiều bang he a thei lo mi khi cu à ha khi chim lai lo ti ve bang khan ani chu bevai vuin kha chim duh lo mi si ca khan à te bantuk in na thei lo mi cung ah fiang tein ka thei lo mi si ti na van kal li mi cung khan na lawm van hal than ri ka duh mi cu à AA nih siang na caan cawn tem hna ti hi kan thei cucu à a dik mi suma Cun ee hi an van na chap le ti tikah ee hi Mara ram chungah hin a hmun zeizat ah thlan an um i uh, minung zeizat hrawnghrang thla khu an sa timi kha ka hin uh, van hel ka duh.
A si. Ee ca an cong timi hi atu amma khua tatak ah kha cun thong ka, uh, ka chong kholo e khua pong ummi paw Khe ka chawnh hna, lehlanpi zong ah khe ka chawnh hna. Cheukhat cu minung pakhat ah ka chawnhmi ah khan kaa rin lo i mah cu ca an cawn te hna i hol an cawn te hna timi cu a hman maw ka ti le ka ti le aw Mate cu an ti an tin hna le kannih cun a kan thei bantukin lilenpi zong cu va kal u a ṭha ti lo le va zoh u a ṭha ti lo le ma cu kan thei ve ko an ti an ti ruangah khin anmah kutṭen nih chawnh khawh khi ka duh ngai hna. Ee, timi te kha a fiahfai tein kan hnu ah zaha video zong kha chawng kha ka vun zuam te hna lai i ka ti i ka chawn hna i an pa ka chawng kho lo i an nu lawng ka chawng kho tikah mah cu Ca-an cawng te le te lo cucun fiante ka thei lo. Rak ka ngaihthiam u. Fiante chim khawh ka van zung ṭhan lai i timi te kha chim ka duh i atu cu an ni zeizat hlah ei an an si i hmun zeizat hlah hung ah an um. Hung ah an um i an khua zong cu khuate le lawngte an si ti kha ei hi cu A zalei cu an um ko, an nungpi ko hna timi te kha chim ka duhmi a si. A minung taktak ah khi cun a zak khi cu ka chim kho lai lo. Zei ruang ti si ah khi cun an i thlen ve, an kal ve, an luh cen ma ti ka si tikah khan kan ral ka pawl cu ka ih. khua dangdang cio an si tikah khin mah ka cu hleinga an um an ti lio ah a thaizing ah nitlong te an um ṭhan mah ti khi a si tikah a za ka chim kho lai lo natein a za lei cu an um timi te tu kha kan van chim khomi si sel ka lo. Siseh kan i lawm. Hika hin Phone va chawnh lai i i i caan cung cun lo taktak zong kha ka hin thawhthannak zong biaruahnak zong kan ngei ṭhan te la ti kha ka han uh, van chim zong ka duh. Cun zeitik caan poh ah hi a rak ngaitu hna ka miphun caah a ṭhahnem ko lai tiah biachim a duhmi nan um si ahcun zeitik caan poh caan kan on piak ko hna ti kha ka hin uh, van van chim zong ka duh. Van a hal rih ka duhmi cu uh, AA an um cang tikah MDF zong nih lailenpi Mara mipi caah mipi caah khi harsatnak an pek deuh in na van chim tikah an temtuarnak zong hi chim kho loin mipi sinah chim kho loin ramleng sin zongah phuang kho loin chim ah le tlaih i hremnak tuah ding si mi si caah hin lailin mara ram i mipi hi an temtuar ngai an thinlung zo zo ngai la ti hi ka theih le Si ahcun cutin an na benh peng ko hna maw ralzaam hna tein um cang maw mara ram chuahtak in mizo ram siseh hika zophe ram lei hna ai neih deuhnak lautu ram lei hna a rak zaam min um cang maw ti kha kan van help ka duh ko
A kalmi cu an upa hmanh a tengh. Kanmah i kan um lio khi cun India ram i a ummi pawl zong kha tonnak an tuah lo zongah khan kha a zammi pawl zong lunglawmte ra ken hlah seh, khua i tlawng khawhnak. Khat le khat zalong tein Mararam hi khua a tlongmi pawl zat nan tlei lai lo, kan tlei ve lai, an, an, nan i tlei piak lai lo. Zalong te khua tlong hna seh, a zammi zong an khua cio kan khua cio ah rak, rak ti cang hna seh, tiah hna tlan an nei. Kan du ngai ve. E, ma hnu ah khan a kalmi zong an, ma e, e, kan ma kan i thong hnu ah khin an thla tla ti lo. Mi tampi an um. Mino pawl zong khi kan zoh si ahcun cun a thli tein a kalmi zong tampi an um Indi ram ah. Ee mah tining te si ahkhi cun mah tining te si ahkhi cun mi tam deuh cu an kal an kal tak hna lai tiah ka zumh. Malra khan min-amma pumpak he cun an min tiang kan chim si ah khin cun mahka hi an ra ngai ve lai i a ning nih a ning nih an ti lai i mah tikah khan anmah caah harnak a um sual lai kan ti caah an min cu kan chim lo. Mah ruangah khan sac ralkap bantuk kan hnu kan nih cu kan ti. A ruang cu har Taksai harnak nakin thinlung chung i zawtnak hi a har lio, a fak lio. Mah tuk tu kha mipi nih kan theih, kan theih thiam ko lai dah ka zum i a zam mi zong cu an um pah ve ko. Mah ti ning te um ahcun an zam ve ko lai dah ti khi kan ruah mi kha a si. Si, si.
Kan i lawm, kan i lawm. Vei ah ah kan van na helmi kha ah ah a tam pah cang i cun nangmah zong a tlailei ah rianṭuan na lawi khawh kha a si tikah khan na bah lai. Cucaah cun kha vial kha kan na helnak keimah kan van na helnak sasehlaw kan helmi chungah ah mi deuh hi van chap ka duh ko. Mi hi kan mipi nih van chim ah kan mipi sinah van chim le van hngalh awkah a ṭha ko timi ah a donghnak lei ah nangmah nih van chim ah duhmi ma cun van chim le cun kan biaruahnak an donghter te ko lai.
A si, kaa lawm tuk. Ee, zeiti caan paoh ah chungkhua ka si timi te kha aa chim ka duh i Mara ram Mara ka si ve caah atu zong hi an ra zau lai i Laiholh a thei deuhmi paoh, a tlawmpal a theimi nih cun a li a ti khi tampi a um lai. Kei cu ka ti hna, khoika dah ka li van saw u. A hman lo ah cu sorry, ka chim pal, ti a chimmi pa ka si. Herah cun a mah cu ka chim le sorry seh ka ngaithiam u, ti aa notami ka si hmu lo. Mah ṭha tein ka chim. Dohthlennak kan tuah tikah atu na ka chim bantuk kha mipi hmai bia ka chim tikah kei cu ka si kho to tein kaa ralrin. Kaa ralrin ko nain ka tling lomi tampi um lai. Minung ka si ve caah. Cucaah amah pawl zong hi an ra zo ve ko lai. Ka bia an ra ngai ve ko lai tiah ka ruah i nihin ni ah MDF pawl an ṭhawnnak zeidah a si ti saca a pakhatnak ah Ih a si. A pahnihnak ah India Mara amah an si. E ka ching lengmang mar ahu zong ka ching lengmang. Uitlak nih keimah ka ti a ngan bik tiah aa hmu ve bantuk khin Mara ram ah a ngan bik timi lungput a ngei mi ca ai nih amah kuah chung te ah Lawng um i a linh chua ngam lo mah bantuk kan si. Cucaah ka ti lengmang mi cu pasal na si ahcun India ram Mara Mara ka dol ven ti a si cang ra do na hei hei chei ve ra chuak mah cu ra do na ka ra kan do ṭi hna lai ka ra ti bal cang. Asinain a do ṭung lo i Phaisa ka hmu pek tiin a hman lomi kan thei bu ah i ben kha kei cu ka uar phung a si lo. Mah ruang ah cun atu dothlen ah kan tuahmi hi phaisa ka hmu lai i phaisa lak kha ka ngah lai timi dothlen ah an tuah dih ka duh lo. Kei zong ka duh lo. A hman lo mi nih mipi a hraw tuk. Phaisa cu dam te kan hmu ṭhan ko lai. A hman lo kan ti cu kar ta usih. Atu hi ka u a si i ka u a um caah ka um ve ko lai ee. Ka tupa um caah ka um ve ko lai ee. Ti can a si lo. Ti can a si lo. A herh ahcun nan theih ku cu te Kawlram ah Pa u le nau man i kap kha ma tluk cu si awh zong si ka ti. Khoika le dah mipi kan um? Atu zong zoh u. Mipi rak mipi viate global in Laimi vialte khoika le dah kan tam? Khoika le dah kan tam deuh? Sisi le maw, a dang le maw kan tam deuh tuah u ca. Mah chung i a um i a foinak cun an mawl cang. An mawl cang. Ka ti kha Malay zong ka chim pah le ma Malay ka ar tung mi cu Bodo apa la ki bulung ma ti an ti. Shu nu a zeidah a ra? Ti lawng a ra. Thinna lawng in a zul. Hru hnu ahcun thihnak nih a zul. Cucaah mipi nangmah pa ruangah Laimi nunnak a liam a liam hi. Cucaah ka u a um pe ti thinglung ngei lo tein, ka pa um pe ti lungthin ngei lo tein, keimah nih a hmanmi laan zeidah ka hruai khawh ve lai ti kha kan ruah ding a si. Cucu nangmah le keimah kan rian a si. Cucaah tu dothlennak an tuahmi a man a fa tuk. U le nau bantuk i daw kha a ṭha ve ko na tein a hman lomi ah i daw kha santlai lo. Miphung rawhnak a si. Cucaah mipi vialte lungkhatte rian kan ṭuanṭi hna lai ka ti cang khal. Lungkhatte rian kan ṭuanṭi hna lai. Ka tein sawm ka duh ringmi pakhat cu ro kan eimi pawl, ro kan eimi pawl live kan i thlah le video kan i thlahmi hi kan ralkap pawl Portal rawlṭam ti hal in an um lio ah kannih cu hracang tepe kan ei ko cu. Bu hmanh duh paoh kan ei lo, ti hmanh duh paoh an ding lo. Cu lakah kan duhbuan awk lai lawng ei le ding kan la timi zong hin kei cu nanmah nu a si ko e keimah ka hmun in mu ka cu ka hmun in zaka pal kho men. In kei cu kan ralkap pawl he ka zangfa hna he ei an duh ve ngai ve ko cu toh eh. Ram dah chuah an duh ve ngai ko. Indian le zazam an duh ngai ve, ve ngai ko. I phapha a ṭhami cungah it an lut ngai ve ko zeiruahdah ramtang ah plastic hmanh ngei lo in an um ee miphun dawtu rungah asi cu cucaah miphun nan daw ve si ai cun mah bantuk kha kei cu ro kan ei na tiam han khi life kan i thla lo le ba mi khi kan tuah mi pawl zong khi life kan thla lo khi tiang ka duh ee kan ra ka pawl ka zang fa tuk hna ee i an duh ve ko na an duh ve ti tiang khi ka ruah mi si la mah ka cu keimah ka hmu ning le keimah ka duh ning rakap lei in ka lung ka zaangfa ning ti chim ka duh mi si lungkhat te ṭanṭi ko hna usih miphun hna a bik i mino hrim hi kan cawlcang hrim he mino khi kan cawlcang hrim he mino cu khua le ram ca pumpak kan si bantuk in nihin ah mino pawl kan tho hau. Fimnak siseh, thiamnak siseh, phaisa lei zong siseh, kan rak laitlang lei ruan ah kan cheu hau. Atu le bang cu mino pu au u, au u, online zong ca til u. Life zong i thla u. Miphung kong chim u. Kan nu le kan pa an au, an au kho ti lo he. Kan nu le kan pa an ṭuan kho ti lo he. Kan mah nih ram kan, ram kan hruin hna lai. Ka man kan kalpi hna lai. Ram ṭha ummi pawl nih zeitluk in dah democracy a ṭha i zeitluk in dah democracy kan lut i zeitluk in dah a ṭhat timi kha kan thei cang. Mah bantuk i a nuamnak kan hmuh khawh nakding caah na fimnak, na thiamnak kan chuah cio hna lai le kan miphung nangmah le keimah nih kan hruai hna lai. Kan pale nih ram an hruai ko ti hna lo. Mitcaw nih khabe lawng a za lo, raang hrawi ko ti hna lo. Nangmah le keimah nih mino kan riah si ee, kan riah nganpi kan nei ee timi tu kha van chim ka duhmi a si. Nan cungah lawnglawng nan tampi kan nei ti. Kahin biahalnak a vung kai le comment ah na cohlang kho la lu maw?
Okay. Siahcun hika han biak nawl lian nih zaangfah tein me ka hal piak ti le Salai Van Lian Thang nih cun Mara cu Rakhine miphun kan si ve ko a timi hi vung ka hal piak ta ti le mi cu Van Lian Thang nih cun Mara hi Rakhine miphun Rakhine kan si ko Rakhine miphun kan si ve ko ti kha a chim le mi cu a dik mi si maw? Timi kha va kal va kal. Ah, zahanai te ee he an i petlai cang hnu cun ee hruina tang an nung cang cun amma nih cun an ti lai hmete an ti lai hmete a kan zotu vialte kan thei ding ah zahan lo ka chim cha kha keima nih ka nu le ka pa a kan hring tatak mi Ka nu le ka pa an si. Ka nu le ka pa nan fa tiin ka au ti hlah u. Keimah zong nih kan nu le ka pa ka tia kan au ti hna lai lo. Kan ti ko na tiin. Mah cucu keimah pa nih ka thinhunnak ka nu le ka pa cungah ka thinhunnak te kha a si ko. Mah ka thinhunnak te kha zungzal caah ka thinhun lai ti na si lo. Tempala ri lo si chikhat te thingum can te ka si. Ma bia ka chim ka kanu kanu le kapa an si ko mi ka zeiti ma na nam fa ti ka ro hla u. Keima zawn nih kanu le kapa ti kan run hai lo lo na fa chun ka chuak. Kan ti ko na tein kan nu le kan pa cu kan nu le pa, kan pa cu an si peng ko. Cu ve bantukin amah zong nih AA cu kha bangya ti kana tein Chin Mara ram khi Chinra a si timi kha mipi thei u sih. Cucaah mifir cu Pathian bia zong nih mifir cu tha duh le hraw duh ah a ra te Pathian bia zong kan cawnpiak kha Zoha chungah Cucaah mifia cu thah duh le hraw duh ah a ra lai. Sinain kanmah nih kan do hna lai. Pathian ṭihzah bu tein kan do ve hna lai. Dingfiannak kan do hna lai. An tlu te ko lai. Cucu kanmah ṭhawnnak zong si loin atu ra kan domi zong hi Pathian Baibal he, he aa kalmi zong um lo Pathian Baibal nih ti rak domi kan si ko. Cucaah miphung daan nih kan ram hi an laat kho lai lo. A tei zong kan tei fawn lai lo. Lungrual te kan do hna lai. Annih cu an ti ko hna lai. Cu an pupa pe si cu rampi an zuar cang cu meithal pe an i thlen cang cu a fuina cu ti kha chim ka duh. Ṭha tuk, ṭha tuk. Ka hin ah biahalnak tuahtu zong a kan i lawm ti kha van chim ka duh. Tuzaan a kan zohtu vialte nan cung kan i lawm i hika hin update ding a um ṭhan ahcun aa aa kan auh ṭhan lai i hika hin chimṭamnak kha kan van ngei ṭhan te lai ti kha ka van chim duh. Ti bantukin slide ciammang aa comment a tampi mu cu Laipa, Laipa taktak bak si ti kha aa comment a tampi in van i pek. a bia Laipa bak si ti kha na ti i na biachim ngaih nuam miphun dawtnak na ngei miphun le ram a dirkamtu pasal ṭha taktak na si ti kha keimah zong nih ka van hmu i na bia chimmi in hi ka han minung tampi zong thazaang an van la lai tuzan a ka zohtu vialte nan chung kan dolom i hmailei ah dam tein caan ṭha kan ei zong kan tong ṭhan te lai ti kha ka han van chim ta ka duh chun ṭha mang ṭha din hau law